I don't understand. If una wan marry other kind of woman, the way they come for other kind of side, then una mono the kind of kind of dame wey una spoil with dame, una understand no? Na so the thing dey. Countryman, countrywoman, na tori that. We dey knack am for una bam bam, badadadam, badadadam, eh eh. And una know say Miss Cameroon baby na over the weekend. Yes, if you dey for Palais de Congrès for that side for Yaoundé, I pass for the na the thing that e pass fine fine. Sote go pass place. Person wey na Miss Cameroon for this year 2025 im name na Josiane Haranganda Golanga. E comot na for far north. Na far north pikin e be miss cameroon plenty plenty people dey dey appreciate am so one dey say na the most beautiful miss cameroon since wey miss cameroon e start na so e happen and then for top six now for miss cameroon una know am if una no know am ma give una first miss e comot na for that side uh, the, uh, the one wey dey say miss kamo okay na that time wey dey see dey for top uh, wait i wan go give me that thing i go make am for wele say i wan go confuse una so no the thing pass the way we pass wala ebi na litora own that now the final don take place we know dey miss cameroon already dey miss cameroon i repeat the name josiane haranganda Golanga, na im name that for Miss Cameroon. The ceremony we dey with plenty color, traditional, all kind kind kind thing. Chantal Biya e be dey there. Samuel Etofis too be there. Chantal Biya be comot for Kribi for go bury a uh, papa a woman. Uh, he pass away, he pass. Eto too be dey there. And then Eto be come back for Yawon. They go again for go bury uh, Emmanuel Kunde, that former indomitable lion captain. and then defender too. Uh, better kick penalty man. So they go now Opale. He pass final. Shantabia put that crown for the Miss Cameroon he hate for Joseanne he hate. And then the ceremony, plenty, plenty artists. They be sing to today. The one way call my attention, he name na Sandrine Nanga. The way he pass, he pass fine for the way he pass fine. Now so we say Congratulations for all people wey dey take part for the event for Miss Cameroon wey waka fine fine for that side for Yaounde. Countryman, countrywoman, tori dey una dey ask una sef say na how e dey, how e dey pass? Yes, tori na dey. We dey knack am for una. Na so the tori dey dey. We dey knack the tori dey go na go, dey go for before, go for before. We no dey come back. We dey go let go na for before before. Wetin happen?

Then he left Joyce with his pikin dem with his brother dem for house. The time wey the mami turn back for Douala, he no see young Joyce and then no telephone no dey pass. So he don decide now for post picture for Joyce. And then he talk say

na the thing that we no man never know for outside as we take out this now the mami don leave number dem e telephone number dem dey e tingini tingini go say anyhow wey the thing happen any man wey see joyce wey know any information about joyce may e inform dem and then they go come take joyce so na so e pass we stay for that side for yaounde

bike wey two woman bin dey on top as we return for una so the information wey we gather am na say two woman dem the two mami dem dey kwara dey carry dem go for that side for peter central for yaounde and then the bike uh, the camion driver he talk for him foot say food wetin i chop

and then e no finish for that place dey rape e and then dey kill e as i dey tell una so no na so wonderful kind news dem say una catch a eh, person una kidnap e una rape e una chook e una kill e and then una throw e die body una go una na wetin pass Police dey now dey make investigation for know wetin really pass exactly. So so palava insecurity make we comot for that side for Sangmalima for Zomeyon we come for ya for Douala for that side for some quarter wey dem dey call am say Dakar. For Dakar for Douala yesterday yesterday evening na me say saturday evening wetin pass na around that commissariat for witiem wey some man dey chook ye chook ye three uh, uh, people dem dey chook ye sotey e die because dem wan thief na wetin e telephone o. Oh, Fosika telefon. Fosika telefon. Ah. Sika telefon matter. As I dey talk the matter, so e don pass me. They kill some man for Sika telefon for Dakar. Dem say they wan take the telefon, they chuki, they kill am. Another matter. Douala, Douala fan sote, Benahas Ija.

Il est pas wa on. Wa o attendement for attendement there. Yes, it don't pass. Wetin happen? Some man wey dey talk say don loss eh? About twenty days ago, they dey find they no dey see am, they dey find they no dey see am. So tey they don announce am say e don loss. Na a woman that

No man say no go leave the matter. Scandal wey bring am for there. Scandal for Bonamusa the market. E pass e pass nge. That thing happen for Friday. Na what dey bring am for una now. Man pikin you don lost you say you don lost. Then you dey your your motor

Problem! Problem! So take a reach tomorrow. Problem continue. Another tori a day. We dey continue for Naka for una. The tori wey dey Naka for una na na for that side for Chang. That means so comot for that side for Borowo, I mean for Sangmalima, so for Zomoyong, we comot we come for Dakar for Douala, we go for Bonamusadi, we take motor one time, prim oge for charm yes ori for charm wetin happen for charm for the weekend na so oga kwatakwata wey na be proprietor for some bar e throway wetin petrol for one of im employer dem dey say no be na the first time wey the man dey do that one im name na nya bruno alias papa uh-huh, propriétaire the propriétaire e don drink mulu so tey pass the place and then the tosin for dey eh, that girl dem that pikin dem dey make that uh, mami mami thing dem dey pay dem mami mami papa papa papa dey pay dem wada na wetin happen bruno say he accuse one of them say they put hand for inside a palava he curse say they don take him money this and that as we talk so

Country woman, na for here wey I go put end for the one small program. O tell am say una know say before I wan go, I dey always tell una say if una see my back, una see my back, ma una know say my belle e dey for before. Na so tey small time again.